Baa no ɔte Frimpong. Meyɛ sure sɛ wate ntam kɛseɛ ho asɛm. Mate biara.
Hmm.
Eh, kakra a wode bɛka ho ne sɛn? Eh, I'm sure sɛ wohu Akosua Abrempong ma ɛtew sɛn you as mmaranimni wohu sɛ ɔyɛ saa no ɛne ebi a amammerɛ a wonim abakwasɛm a wonim na ɔyɛ saa no na sɛn na na ɛyɛ wo? Oo, mihuu sɛ ɔwɔ adwene sɛ. Nka wanse sɛ wanka ɔhene ketewa bi antam kɛseɛ na ɔkɔbɔɔ otu mu a court no bɛma mo list of organisations efii sɛ yɛde more credible ones bɛba beyond that no wonni hwee a wobɛyɛ bio nti sɛ ɔnye nto mu a mma no nkɔha abusuapanin no wɔ court dan mu. Nti adɔfoɔ, agya no asɔ. When it comes to Daddy Dumba case yi. Sisi a akɔ court ama court eprosidi ama ntam kɛseɛ nyina aba mu no, you can tell sɛ there is something wrong. Akosua Bempɔn ɛne mɛ ɛɛ letter bi a aba a wɔn se from Germany, Germany court o sɛ deɛ a wɔn de aba concerning that Lumba case no, lawyer Anokye aba abɛ react. Na according to lawyer Anokye kyerɛ a, nkrataa bebree wɔ hɔ a Akosua Bempɔn de aba. ofii sɛ o ɛka mmara no ho ɛko pie court a saa nneɛma no nyinaa no yɛ null and void sɛ yɛka sɛ ɛyɛ null and void a na ɛsɛ ɛho hia ɛyɛ useless. Nim kwan ɔnkɔhu ne lɔya na ɔnkyerɛ no kwan a ɔbɛfa so. Ahemfie ahemfie deɛ yɛnni contempt biara daabi ano biribiara ntumi nyɛ wo ɛna court nso if you are commenting on what transpired in court ɛnyɛ bɔne but to the extent sɛ w'asɛm no bɛyɛ judgemental Mhm. Eh, wo wo na wa wa wama judgement over it a, on it a, na akɔyɛ biribi te sɛ sɛ court amfa amfa hɔ a, na court na ehu ne n'asɛm ka. Ɛno deɛ ɛnyɛ koraa. Mm. Nti nea ɛyɛ kan nyinaa no, wahwɛ indirectly no, yɛtu ɛfa ɛfanu no nyinaa fo. Ɛhɛn, yɛtu wɔn mu fo, especially Ɛɛ, nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ yere no. Wohu sɛ ɔdɔ buroni deɛ ɔnkɔka asɛm biara, ɔte ne baabi. Na nea ɔse ɔyɛ yere no, ɛtumi nso sɛ ɔno na ɔkɔ akɔ prove ne case wɔ court. Wote aseɛ? Ahaa. Enti ɔno na afotuo no kɔ ma no kɛse paa. So ɔbɛtumi a, nnoɔma bebree wɔ hɔ a ɔnyɛ. Wote da kyɛ yi, na ɛyɛ dɛ na nnɛ nko ara wanyane afiri nna no mu. Nti ɛsɛ Lumba wu anka wonnya no da. Daabi. Tumi biara wɔ baabi a ɛpem. For example, sɛ yɛtumi discover obi sɛ ɔno yɛ yere a, woyɛ abusuapanyin a, wontumi nka sɛ woma ne mma ayie no ase na wɔmmɛdi kuna. Ɔsan nso, yɛ discover sɛ ɔyɛ yere a, ɔba abɛhwɛ ne kunu anim na wayɛ aguade, nnoɔma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ as an in-law, ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Na family no ahwɛ sɛ ɔbaa no The moment yɛbɛ use sɛ woyɛ ɛyere no, ɛnyɛ just a privilege o, it goes with responsibilities. Sɛ a whole one year yɛ yɛbɛyɛ ritual bi ama a whole one year wo nfa wo ho nka bɛɛma, ɛno no bɛɛma no abusua na ɛbɛhwɛ sɛ wo bɛ go through saa adeɛ no ɛhɛɛ. Nti ɛ ɛ ɛ abusuapanin no wɔ ne limit sɛ Wontumi mbu obi a ɔyɛ kunafoɔ no, wombo no nto baabi. Ɔsan wɔ ne limit, wontumi nsie nipa no sɛ ɔyɛ akokɔ. Ɛsɛ yɛde no fa appropriate ayi so na yɛde animuonyam ne biribi a ɔfata de ma no. Another limit nso ne sɛ, sɛ state no ba mu nnɛ nko ara na ɔka sɛ mempɛ sɛ yɛsie no wɔ Kumasi anaa ne kurom na meregye no de no aba Accra a, ɛno nso wonni ho biribi reka. state ne na as abusuapanyin state ne na ekuta the highest authority mm. over all of us nti sɛ ɔhwɛ Rawlings na nka n'abusuafoɔ pɛ sɛ esie no wɔ ne kurom ɛyɛ na yie kakraa bi wɔ hɔ mm. state na anyi antum Atta Mills the same thing state anyi antum Kofi Annan The same thing na the biggest of all Kwame Nkrumah na n'abusuafoɔ no mpɛ koraa, wɔn pɛ sɛ nka body no wɔ nkorɔfoɔ, wɔn kɔtuu no force de ba, soldiers na ɛkɔɔ hɔ kɔtuu no force de baeɛ, nti da biara no state no na ɛwɔ tumi kɛse, then below it no ne head of family. Wɔn wɔ role, ɛyere ne ne mma no, abusuapanin bɛka sɛ monsie mo papa, nti mobɛkɔ akɔ, ɛno yɛ. Animuonyam a ɔde rema mo. Na moka sɛ monyɛ abusua no abɛyɛ n'adeɛ. Na ɛyɛ animuonyam bi a ɛde ma mo sɛ ɔno na ɔwoo mo, enti monsie no. Na mode saa animuonyam no ama mo papa sie no. Na moka sɛ monyɛ a, wɔnhwɛ mo dehyeɛ no nna fridge mu a. Abusua pa ni nso bɛtumi ayi so ne tumi sɛ, Memma Mo nyɛ saa adeɛ no. Ae. Obe, ɔwɔ tumi a ɔbɛtumi aka sɛ, Because efunu no yɛ Me abusua mma no dea. a. Ɔwɔ tumi ɔde except sɛ obi biaa a ɔyɛ ɛyere no yɛma no yɛ kuna. Okay. Efisɛ sɛ woamma no anyɛ kuna no a, yɛn yɛ amammerɛ mu no yɛgyedi sɛ link no da so wɔ wɔn mmienu Mmienu. ntam. Ɛna afei that one year no yɛ ma ɔbaa no tena. Bɛɛma nka yɛ ma no ntena one year. Yɛ a na mmaa no nte aseɛ. Nnɛ mɛ yɛ nkyerɛ mu. Sɛ ɔnyɛ ɔbaa a watwa awoɔ na ɔyɛ ɔbaa a ɔgyina ne nan so te sɛ wɔn a yɛne wɔn wɔ ɛha yi a, yɛ a na family no wɔ suro bi sɛ just before their relative died no ɔne no hyiaɛ wɔ mpam. Ɛma biribi develop wɔ ne yam. Nti sɛ Yɛde yɛ ka ntam de gu no so yɛ ma no fa saa ritual no mu a one year na sɛ yɛ true sɛ ɔnyem a ɔbɛ wo na kyerɛ sɛ akwadaa no yɛ wɔn mo dea na anyɛ saa pɛ bia na ɔbaa no de akwadaa no akɔ kyɛ bɛɛma foforɔ bi nti na da biaa among accounts no sɛ ɔbaa no bɛɛma no wu na ɛka ɔbaa no na ɔbaa no yɛ obi a ɔnyini bebree a wɔtumi wo dea a Yɛbɛma no atena hɔ one year ansa na wafa barima anaa waware. Ɛyɛ to erase doubt. Aha, just that. Nti a na mmaa no bi nso sɛ ɛnyɛ, wɔn nnim because sɛ wɔn kɔ wɔn nyɛ nipa mmɛkyerɛkyerɛ mu. Ɛnyɛ punishment. Ɛyɛ just to avoid the creation of doubt as to bi a barima no Ɔgyina ne nan so, ɔtumi ne ne yere hyia, ɛna wawu awerɛfirim. Ɛna yɛma ɔbaa no ntena hɔ one year sɛ bia na akwadaa bi tɔ no yɛn mu anaa. Meda ase. So bɛa no ɔkye premfa o. Ɛɛ meba abɛkenkan krataa bi a ɛm sɛ ɛɛ yɛn nsa aka. Kwesi we have to move on pakyɛw. Eh, yɛnkɔ anim kakra. Ebia eh, mesan baa na question no sɛ just note it down. Um, krataa etiefoɔ eh, say letter to the honourable court. Yɛn te aseɛ ne sɛ saa krataa yi fi akosua sɛwa hɔ. So maame nkenkan kakra na mpakyɛw na boae na nhwɛ nsunsuanso bi a ɛwɔ eh, letter to the honourable court. In the matter of the late Mr. Charles Kwadwo Fosu, deceased, two,

eh, correspondence from eh, Embassy of Ghana, Bonn. Asɛm no no. Owura no ɔkye frimpɔn. Yeah.
So,
um, wei no, wokyerɛ mu sɛ ma me ne matiefoɔ no yɛtumi te aseɛ. Atiefoɔ no, nea mekyerɛ mu ma ɔmo ate aseɛ no sɛ, eh, kwan bɛyɛ mmienu so krataa no ɛnyɛ krataa papa biara. Oh. Eh, the first one no. ne sɛ, sɛ wunya asɛm na wode kɔ kɔɔto a, kɔɔto no yɛ ɔkwan a ɛfa so a krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Na yɛfrɛ no sɛn? Krataa yi, maame yi na atwerɛ a wasaene. Na anka ɛsɛ sɛ ɛyɛ krataa a lɔya no, ɛno, ɔno na. wɔde akɔ as part of adeɛ a ɛfiri ɔno ne office na ɛnyɛ biribi a yɛatwerɛ sɛ maame no twerɛ letter akɔma court na wonim sɛ wonhunu w'asɛm ka na wokɔ kɔfa lawyer ɛyɛ dɛn na wofa lawyer akyi na wotwerɛ letter na wo assign na wo copy wo lawyer ɛkɔpi court ɛkɔpi German embassy ne saa nnoɔma no nti mpakyɛw court wei no yɛsɔre asɛm wei, letter wei no, court hunu a wɔbɛbɔ agu, ɔbɛyɛ te sɛ nea onhunuiɛ because ɛnyɛ asɛm biara, ɛnyɛ ampase through the appropriate process the anaasɛ procedure. The second one a ɛhia paa no ɛne sɛ, anytime biara a. Wo bɛ renounce wo citizenship na wakɔ fa ɔman bi citizenship no apart from the legal documents no a wo bɛ yɛ no wara w'anamɔntuo as a human being no must be seen to be the a person a yɛtumi readi wo sɛ sesei deɛ wo yɛ German citizen anaa Nigerian citizen na wo nyɛ Ghanaian citizen biom nti sɛ wo yɛ nkrataa te sɛ neɛ maame no akyerɛkyerɛ ne nyinaa kwan a Lumba faa so a ɔbɛyɛɛ German. Na Lumba reyɛ wieeɛ no, wantena Germany hɔ, ɔntua Germanyfoɔ toɔ, wanyɛ biribiara, ne deɛ ara ne sɛ ɔte Ghana. Na afe bi duru na ɔtu kwan no bio akɔfa saa passport no na a facilitate n'akwantuo ma ɔtumi kɔ Germany and other European countries mepakyɛw the same private international law no a ɔbɔɔ din no ɛna ɛfɛ no conflict of laws wode ba conflict of laws no mu a wohu sɛ gya lumba wansesa ne citizenship wɔ kwan biara so ɔnsesaeɛ na megye di sɛ tiefoɔ te aseɛ nea mepa akyerɛ no sɛ nkrataa deɛ no a ɔyɛɛ no woyɛ ɛno wie a pepa no wie a na aka waa mu sɛ Wobɛyɛ biribiara wɔ aberɛ a wote asase yi so sɛ as a German citizen ansa na Germanfoɔ agye wo atom sɛ woyɛ wɔn citizen. Lumba anyɛ biribiara wɔ wiase sɛ ɔyɛ Germanni. Lumba anyɛ biribiara saa. Ɛna ɔwuiɛ no, sɛ wopɛ sɛ wo treati Lumba as a German citizen na Ghana court nni tumi sɛ ɛbɛdi n'asɛm. Ɛɛ yɛfrɛ no sɛn? Ghana abusuapanin biara nni tumi sɛ ɔde ne nsa bɛka body no a nka maame no bɛ apply to ne embassy, the German embassy in Ghana na ɔmo atreati Lumba as a German citizen na ɔmo agyina maame no anam ɛne the ministry of interior ɛne ministry of foreign affairs Ghana na ɔmo agye nea ɛsɛ ɔmo yɛ biara na ɔmo ayɛ. Ɛyɛ Oh, na wɔkuta lawyer sɛ ɔdi ah, deɛ ɔyɛ no but so adeɛ a wokan sɛ then why why this akosua sɛ wa asubmit woself to the Ghana law too wakɔsi Lumba abusua pani nipa na wɔsi ɔnbelong to ɛkoɔ na abusua of nsuta hɔ wasi nipa no a recognizing sɛ head of fam wosan nso nim sɛ ɔyɛ wo maame ne nua bɛrima a waka wɔ asase wei sei so. Wode akɔ kɔɔto sɛ yɛmfa injunction no nto so ansa kɔsi mmerɛ bi a ɛbɛ recognize wo sɛ woyɛ widow. Na mpakyɛw, ɛnyɛ Ghanaian law ɛne ɛwɔ widowhood right. Nti mepakyɛw wotie me a, under Ghana law ne ɛwɔ widowhood right a wopɛ sɛ wo play. Woayɛ ne nyinaa, Wɔn mu nyinaa akyi no, wɔsan kɔtwerɛɛ lɛta sɛ, Yɛn, yɛntreati Lumba sɛ ɔyɛ ɛyi, German citizen. Nkyɛ agorɔ bi na ayɛ sɛ maame no din. Bi nso obi na ɛtwerɛeɛ a ɔde maame no din de ato.
So wohwɛ three yi a, wɔse legal implications of renunciation, makan do but ma mensi so because asɛm a ɔka about sɛ my late husband made a clear and conscious decision to renounce his Ghanaian citizenship as such under Ghanaian law Once financiation is completed and certificate issued, the individual ceases to be recognized as a Ghanaian citizen and forfeits rights associated with Ghanaian customary family status, abusua. Saa asɛm no a ɔka no, ɛna mmra mu. me, ɛhɔ na me yii ano kamakama sɛ, Ɛhɛ. any time biara a wo bɛyɛ change of. citizenship no renunciation of citizen ship no ɛyɛ just a process wo renounce wo na wo renounce wie a ɛyɛ just the beginning nti nneɛma aka biara yɛ wara wo bere a wobɛbɔ no wɔ asase yi so nti nea ɛwɔ law no mu no ɛna mesan ka kyerɛ wo sɛ Ghana law no ɛyɛ judicial precedent anaasɛ judge made laws no ɛnyɛ paper no na yɛde bɛkasa yɛbɛka kyerɛ wo sɛ Lumba dabɛn na ɔkɔ gyina baabi ɛka sɛ ɔyɛ German citizen ɛna two citizen biaa wɔ adeɛ a ɔyɛ a ɔde kyerɛ sɛ ɔyɛ citizen how many times na gyɛm ɛyi Ah, lumba. ba, ba, mpakyɛ o, Owura Anɔkye Frimpong, nti sɛ manfa anto m'ano anka a, na ɛno, ɛsɛ sɛ mede to m'ano ka a na ɛbɛkyerɛ sɛ meyɛ German Daabi, citizen? mepa kyɛ sɛ ne nneyɛɛ nti na mekyerɛ bi te sɛ bi a, as a citizen, tax returns, wote aseɛ, ɛne nnoɔma, ɛna ha, Ghana ha sei no, woba bɛdu ha koraa a, Ɛsɛ bi a wo repɔto wɔ German embassy ɔmu yɛ program bi a ɛsɛ wo kɔ yɛ wɔ nnoɔma bi. Sɛ Bonn baabi a ɛyi eh ebi a ɔmo ware koraa mepɛ sɛ menya address no yie. Whatever the address was no ɛnyɛ fist mesrɛ wo eh ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ fist address. Sɛ ɔmo se ɔhɔ sɛ matrimonial ne matrimonial. Mpakyɛ ɔyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ayi biara nti sɛ. Ɛmmra no nhu no saa. Ɛsɛ wo fete fete efunu ani a wo bɛ hu saman nka ɔbɛ hu sɛ gya ɛyi ɛfrɛ no sɛn the moment a

The other side too has accepted you to be as such. Wohu sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn tiri nko wɔ ha.
Nti ɛno no bɛwe maame no koraa. Tilly. Ɛbɛwe no. Ɛno nso nti na ɔhyɛɛ da. Wamfa amfa lɔya no so. Lɔya no ahyɛ da. Wamfa amfa ɔno no so a ɔno twerɛɛ saa lɛta no. Lɛta wei nso no, ade biara a ɛm, wo, the moment a wode wo case bɛma lɔya na ɛnni lɔya a ne processes a ɔfile so na ɛbɛfa nkyɛn no, ɛduru a court no ɔhu no yɛbɛbɔ ato agu. Ɛna saa mmerɛ yi sɛ Ɛno na lawyer no pɛ sɛ ɔkyerɛ a, nka ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔde saa case yi ba court because you don't have to come to Ghana's court, you have to walk through the German embassy to fight for you. Mm-hmm.
So ɛda abɔnten no dɛn na ɛka sɛ mpo sɛ um, sɛ process bi sei no na sɛ yɛde kɔ court sɛ bi a biribi si a wopɛ sɛ wotɛnda uh, her ladyship bi a wɔn gye no nti wɔ asɛm no a wɔn asɛkulati adeɛ da social media biribiara no ɛno nso sɛn na ɛtew? Ɛno deɛ Sɛ appropriately no, sesei no wɔayɛ application for directions, time a wɔkɔyɛ CMC no, Case Management Conference no, wode bɛka wo documents no ho afile wo processes no a wo file no, sɛ yɛntreati Lumba sɛ ɔyɛ German citizen nti wode bɛka ho afile, nyɛ saa time yi na maame yi ayɛ adeɛ yi. No, I'm saying sɛ wose wo presente letter wode ma her ladyship but adeɛ a wode kɔ akɔma memfa nsɛ Ɔpieeɛm, ɔte ayi na ɛda abɔnten sei a, saa na yɛyɛ no anaa? Nyɛ saa na yɛyɛ no, ɛna judge no nso bɛ pretend sɛ ɔntee, ɔnhunuiɛ, amfa ade biara amfa kwan papa so amma biara no, judge no ncommente on it da, ɔnhunuiɛ. Ɛna sɛ lawyer yi, sɛ afei koraa na ɔde ka ne processes no ho file during case management conference a, anhwɛ koraa a judge no bɛdidi no atɛm wɔ court dɛn because nipa no wonim sɛ ɔnyɛ Ghanaian citizen adɛn na wabɛ submit to our laws na wosan use yɛ customary procedures sɛ you want to be recognised as a widow and to play widowhood rights in Ghana among the Akans na wasan recognise ne head of family wɔ berɛ a wonim sɛ body no So ɛnni sɛbi head of sɛbi family wei no no yɛ nsɛm hunu bi koraa. Aha, body no so nni head of family no hɔ. Sɛ ɛyɛ adeɛ a head of family no de akɔhyɛ ne fie anaa ne mortuary bi wɔ Kumasi a, and you compel him to release it, Na ade no da akra tra so ɛ one of these hospitals ɛ ho hia sɛ. Ɛ transition funeral home. Ahaa ade no wɔ nkran ha nti nka wo bɛ yɛ ayi wo bɛ hu nka wo bɛ siw Ghana government nso wo de no bɛ ba mu bi sɛ wo bɛ siw Ghana government aka ho na kyɛ sɛ at that level no ayɛ two states okay. over wo mpaase through saa nnoɔma no bia ɛna wa submitting yourself to what we all go through nti laya letter no I'm thinking sɛ ɛnyɛ maame no na ɛkyerɛ obi tumi bɔ ne tirim yɛ biribiara o me nua. maame no ntwerɛ hwee.
Kyɛ sɛ wo pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wei no ɛmfi Akosua Asɛe hɔ? Me m'adwene no because sɛ ɛfiri Akosua Asɛe hɔ a nka ɔwɔ lawyer no nka ɛmfa nka ɔwɔ lawyer no nka ɛmma ɛmma wɔn case no nkɔ court. Sɛ adwene wei na ɛwɔ wɔn tiri mu a Nka ɛnyɛ court nka ɔmo kɔ kɔ wui a na ɔmo report kyerɛ yɛfrɛ no sɛ ne wura. Na Lumba ne wura nso a ɛwɔ Ghana ha no nso ɔyɛ German citizen de a nka ɔmo report ma German embassy first. Sisi a yɛwɔ ha yi na mfa no sɛ obi yɛ adwuma wɔ ha na ɔyɛ American citizen a mepa kyɛw owu a what will you do? Ɔsɛ American embassy na Makɔ akɔ repɔɔto ɔmo. Ahaa, Mo de sɛ. hyie, mo de hyie wei awu. Very good.
Yeah. N- eh, Na ebisa sɛ maame no lɛta no otumi state biribi saa sɛ wakɔ akɔbɔ German embassy amaneɛ sɛ German citizen so so so number ahe ahe ahe wawu. Mpakyɛw wɔ mu case yi eh, Lumba yere Akosua Serwaa ɛna ɔde Lumba abusua panin ɛde kɔɔ court and I think the second defendant no ne deɛ yɛfrɛ no Ɔdɔ Buroni no. Yeah. Very good. Na wosiw wɔn mu. Ɛka sɛ wosiw wɔn mu a, wofile writ sɛ woasiw wɔn, woasaman wɔn. Nti na kyerɛ sɛ ɛno ara no no. Nti writ no ɛno ne saman no anaa dɛn?
Saman no, issuing of writ and statement of claim no, ɛne sɛ woasaman no. Na woasaman no a ɛda court no, na kyerɛ sɛ ɛno no yɛnnya mma case no so o. Ɛno koraa deɛ ɛtumi take bi a bɛyɛ bosome nsia, afe koraa ansa na yɛaba saa case no so. Na bi a. Worehwehwɛ adeɛ bi a ebi wɔ nea wode aba kɔɔto no mu na nipa no ɛyɛ subject matter of the case no, ɔde reyɛ biribi bi a, sɛ yɛka sɛ yɛretwɛn ara ma yɛadi asɛm no awie a, yɛbɛwie na aha wo yie pa ara. Ebi ne sɛ nnipa mmienu repere wɔ akonnwa ho na wode akɔ court. Na sɛ woahu sɛ nipa no a wode no akɔ court because wo se wo na wofata sɛ wodi akonwa no, na asɛm no wɔ court a ɛyɛ nya mmɔɔ so no, nipa no ahuri a ɔkɔ akɔtena akonwa no so. Anaa nso sɛ eh, wode Lumba abusua panyin de akɔ court sɛ wowo ne ɛyere nti aban nka ma wonni bem sɛ wowo ne ɛyere. Na bia wɔma wobɛyɛ ayie no, yɛyɛ ayie no nso a ɛsɛ ɔbaa bi yɛ kunafoɔ. Wate aseɛ? Nti woretwɛn ma yɛaka asɛm no awie bɛyɛ six months time, one year time, two years time no, na wɔn ayɛ ayie no awie a yɛn recognise wo sɛ woyɛ kuna. Wo ne obi retwe manso wɔ asaase ho. Yɛnya mmaa case no so anaa yɛgu so redi asɛm no, na baako no ahyɛ aseɛ resi ɛdan. In all these situations no a merebobɔ no, ɛyɛ sɛ wo apply for adeɛ a ɛtɔ so mmienu. yɛfrɛ no application anaasɛ motion for interlocutory injunction. Injunction no akɔyɛ sɛ taboa anaa ɔhyɛ bi a mprempren, interlocutory means interim, nti mprempren yi ara yɛde reto so na court astɔpo ade a ɛrekɔ so no kɔsi mmerɛ a yɛbɛdi asɛm no bɛwie because saa ade no a wɔrehwehwɛ no, ɛwɔ direct bearing on the subject matter of the case. Nti te sɛ bi a me ne wo mmienu retwe manso wɔ akwadaa bi ho, me ne wo na awo ba, yɛn ama nsa awo ba, ɔpɛ sɛ ɔde akwadaa no kɔ Britain, me nso mese mepɛ sɛ metete no wɔ ha, na sɛ wankɔfa injunction anto so a, let's say me, me a mewɔ Ghana no, mamfa injunction amfa anto so ma yɛanstɔpo ɔbaa no a, yɛbɛdi asɛm no bɛwie na ɔde akwadaa no kɔ Britain, UK. Nti edi asɛm no wie, odifo a odi bem ɛnha no. Saa nnoɔma wei nyinaa call for injunction anaasɛ taboa. Yɛmfa nto so kɔsi mmerɛ a yɛbɛka asɛm no ɛbɛwie. Nti sɛ meka wei deɛ ɛkyerɛ sɛ ama yɛ asɛm no nteaseɛ no ayɛ easy. Sɛ Akosua Serwaa de Lumba abusuapanin kɔ court sɛ ɔno ne Lumba widow anaasɛ ne yere a wɔagya no hɔ yi sɛ ɔyɛ kunafoɔ na sɛ wamfa Ɛɛ taboa nto so a yɛreba abɛyɛ lumber yie no I hear sɛ sixth December or so. Ɛbɛduru hɔ no role a ɛsɛ sɛ o play as a widow no na abɔ no nti nea ɛmaa no de injunction no kɔe no ɛno no. Now the court will grant you injunction only on two grounds the first one whether sɛ ɛyɛ just that is to say ɛfata ɛwɔ mmara mu sɛ ɛsɛ yɛde ma wɔn anaa ɛno ne the justice of it ɛna the second whether it is just or not if it will be convenient. to be given to you. Yɛka convenient no, ɛne sɛ, mprempren yi ara yɛhwɛ circumstances no nyinaa a, yɛde ma wo a, ɛnkɔ so problem biara anaa? Bi a mmara mu no, ɛfata pa ara sɛ sɛ yɛde ma wo, na mmom wode kɔ adwendwene mu a, ɛnyɛ convenient sɛ yɛde ma wo. A very good example ne sɛ, mmerɛ a wode case no de ba court, wo apply for injunction no, Court no hwɛɛ no na nipa no sɛ ɛyɛ dan a wasi awie. Ɛdan a yɛasi awie deɛ ɛdɛn na yɛde injunction de to so sɛ me yɛnsi dan no? Ɛyɛ akonnwa a waforo awie. Nipa no te akonnwa no so dada. Ɛdɛn na yɛde injunction kɔkɔ to no so sɛ mɛne nni akonnwa? Ɛyɛ asɔfodie a wadi awie. Ɛdɛn na yɛde injunction de kɔkɔ to no so? Nti ɛbɛma yɛabɔ injunction no agu. Nti da biara yɛhwɛ sɛ ɛyɛ just that is to say mmerɛ mu wo fata anaa ɛna two circumstances no kyerɛ sɛ wo de kɔ adwennwene mu a yɛmfa mma wo anaa mma yɛmfa mma wo. Now in the case of Lumba issue no Ghanani biara nim sɛ yɛamfa mma ɔbaa no na ɛno na Megye di sɛ nkurɔfoɔ bebree repɛ nkyerɛaseɛ. Deɛ nti a yɛrepɛ nkyerɛaseɛ no, me m'adwene yɛ me sɛ ɛhia yie pa ara ne sɛ, woba Nkran ha ne yɛn nkuro ankɛseɛ no mu a aka no a, wobɛhu sɛ almost all every time wobɛkɔ court biara no, na manso wɔ hɔ a normally ɛyɛ kunafoɔ baa, kunafoɔ baa a ɔde case bi de aba court sɛ, me kunu kaa sɛ mensie no wɔ ha. Na nua baako bi a yɛkɔ ɔho nipa retired bank of Ghana deputy governor nipa kɛseɛ paa nti ɛse yɛwɔ asieɛ kɛseɛ bi wɔ nkran ha sei ɛno ɛwɔ hene asikafoɔ atitiriw paa no ɛna ɛsie wɔ ɛwɔ hɔ yɛsiesie wɔ hɔ deɛ a na ɛsɛ wo ne heaven ntam kwan no ɛwa now papa no abusuafoɔ nso sɛbi ɔmu firi akyem no hɔ a ɔmu sɛ ɛhɔ na ofi ɔdi akonnwa wɔ hɔ akura se hɔ na ɛwɔ a na yɛtetee no ɔba bɛyɛɛ nipa Nti sɛ wawu deɛ ɛsɛ ɔkɔ nakyi ara. Nka examples wei ɛyɛ thousand and one na ne nyinaa na mebɔ ne tɔfa nnɛ no ɛne sɛ nipa wofiri abusua mu na wapue akɔ abɔnten. Mpakyɛ ɛyɛ abusua bi na ɛwo wo? Ɛyɛ abusua bi na ɛkaa wo date of birth koraa de kyerɛ wo? Nka wonhunu da o. Ɛyɛ obi na ɛka kyerɛ, ɛyɛ w'abusuafo. Abusua bi na ɛkyerɛɛ wo kasa. Abusua bi na ɛde wo too sukuu. Ansa na wobɛbɛhyia wo yere Adwo Amansan aware no some time later. Me papa ne me maame no na ɛyɛ abusua no. Sɛ me papa na ɛde me too sukuu, me papa yɛ abusua. Mpakyɛw, wo papa, nea ɔyɛɛ nyinaa no, yɛn yɛ Akanfoɔ no kyerɛ sɛ ɔyɛɛ on behalf of wo maame abusuafoɔ. Ɛyɛ ɔhyɛ bi a yɛde to wo papa so sɛ. Because mɛse yɛte aseɛ ohoo me papa na ɛde me too school Ae. Deɛn nti na me papa de me ato school ɛba bɛyɛ sɛ abusua na ɛde me ato school mu. Pakyɛ to the extent sɛ woyɛ te sɛ bi a ɛwɛ anaa northern anaa ga no wo papa de wo too school ɔde wo too school sɛ ne dehyeɛ no ne busuani no To the extent sɛ woyɛ ɔkani ba, sɛ yɛka aka no deɛ obiara nim, Asante Mfante ne Ahantanzema, Awasa, Kwawu, Akyem, Bono, Akwapem, yɛn mu no a yɛkɔ yɛ maame side anaasɛ yɛdi wɔfa adeɛ no. Ɛna wɔka no maternal no. Maternal inheritance no, yɛn deɛ ɛyɛ Akanfoɔ. The moment a woyɛ ɔkani no, wo papa ɛba abɛware wo maame no, yɛka kyerɛ no sɛ yɛde no refɛm no kwa. Nti wɔɔkɔ no, ade papa bi a ɔbɛnya no, ɔde bɛba fie. Na mmom yareɛ ne sɛ ɔbɛdi dwa, ɛka, biribiara no, ɛno na yɛde bɛsoa wo. Nti ade papa no a ɔde bɛkɔ ne fie no, ɛbi ne nkwadaa no a ɔde wɔn reba no. Nti nkwadaa no, Wowɔ adesoa bi? Ɛɛ, woware ɔkani baa yɛ sɛ wobɛbɔ no akɔnhoma, ɛk, akɔnhoma, that is like committing suicide. Nti bury biribi biara a ɛfa ɔbaa no ho no, including her children, wo barima no na ɛsɛ sɛ wo bear, because ɛɛ, adeɛ bi wɔ ɔbaa no ho a wopɛ, sɛ saa adeɛ no wo nuabaa wontumi ne no nyɛ, I'm sure you understand. Yeah, yeah, yeah. Maame mmɔden sɛ yɛ sex. Wontumi ne wo maame have sex. Mm-hmm. Wontumi ne wo sister have sex. Ɛnam sɛ wontumi ne family member biara nyɛ no, ɛna obi de hyia ba abɛyɛ ama wo. Okay. Nti wo ne ne yɛ wie no, mfasoɔ a wɔnya ne sɛ watotɔ ntoma ama no, bi a wobɛsi da ama no, wobɛyɛ biribi ama no, ɛna wasan awo. on top nti da a wo bɛ wu no na kyerɛ sɛ saa relationship no eh yɛ nka no worɔ ntira na bɛɛma no ayi na ɔba bɛ di yɛ no sɛ sɛ sɛ asa nti ɛsɛ ɔsan kɔ ne nkyi nti ɔkɔ deɛ a ne mma no ɛsɛ ɔde wo na adeɛ ɛkɔ ɛka benefit onyaa a ɔde kɔ ne nkyi no nti my answer to your question is very simple wo papa no ɔhwɛ wo school no ɛyɛ part of his obligation towards the mother, the wife, na wanhwɛ wɔn sɛ wowo ka ne ho. Akanfoɔ nyɛ saa. Woyɛ saa no kyɛ sɛ womfi wo maame fie.
Enti sɛ mm-hmm. yɛka ne saa deɛ a, mm-hmm. na kyerɛ sɛ saa abusua no a meka ne nyinaa for as Akans no mm-hmm. ɛyɛ yɛ maame side. Hwɛ na papa no hwɛ ne nyinaa non-scoring. Yɛbɛfa sɛ maame ne side na ahwɛ no. Mm. wo papa pa hwɛ wo ba yɛ yɛ biribiara abusuafoɔ ne kasa a wɔn bɛka sɛ yɛde hyia a yɛde no akɔto sukuu. Yɛde hyia a, yɛde no akɔsua adwuma. Yɛmmɔ papa din wɔ Akanfoɔ nsɛm biara mu. Saa ara nso na ɛyere nso mfata. Yɛho hia yɛ. Nti sɛ Otumfoɔ anaa Ɔkyehene tena ase a, wobɛhu sɛ ne father side nka ho, ne yere nso nte hɔ bi. Saa nnoɔma no nyinaa ɛhia Akanfoɔ. Nti nea merepa akyerɛ ne sɛ, the moment a Ɔkani bɛwu no, especially barima te sɛ Lumba bɛwu no, Mpakyɛw, bia na wo kunu no no a na wo ne no da bed so that night na ɔfiri mu. Nti privately, and I mean privately, a ɛkyerɛ sɛ obiara nnim ho hwee no, kokoa mu no, na wabɔ Lumba abusuafoɔ no amaneɛ. It shouldn't be official. Nnipa no, nyɛ wo dehyeɛ. Nti wobɔɔ mu amaneɛ, ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛnanso to the world sɛ ne dehyeɛ bi ako atɔ wo. Second, ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛde nsa abɛsew a ɛyi ɛ, ɔyere no sɛ. Ah, ɛnneɛ sɛ Lumba fii mu no for instance no, yɛhui ara sɛ lɔyafoɔ de krataa de apue a wɔrebɔ, ɛɛ, wɔreka akyerɛ amansan sɛ Lumba afiri mu. Very good. Ɛhɔ no, ɛ, There ɛyɛ was one mfomsoɔ thing you anaa? didn't know, be, there was one thing you Okay, didn't know, okay. before sɛ lɔyafoɔ no bɛtumi ayɛ announcement no, wɔgye permission from Lumber's maternal family, Ɛkoana abusua a ɛwɔ N'akurase hɔ, led by the head of family, wonnyee permission wɔ hɔ a mesrɛ wo a wontumi mma announce and the lawyers made it clear sɛ wo readi first two paragraphs of the letter no ɛstati sɛ with the permission of the Lumber family ɛna yɛka Akan family ɛnyɛ wo yere ne wo mma he is he was the lawyer was referring to the head of family aha nti head of family no. So so so pɛ sɛ ɛte ase o. Enti ɛnyɛ kyenkyeaa sɛ ɛsɛ sɛ yɛte fie abusua panyin ano. Ɛɛm, sɛ ebia wɔwɔ, ɛɛm, te sɛ mmaranimfo yi, Baba Jaman and Associates, wɔn gyina hɔ sei nti, ɛɛm, abusua panyin betumi awesa asɛm no de ahyɛ, ɛɛ, law firm no ano sɛ, okay, momfa nto dwa on our behalf. Wɔyɛ Ɛsa, saa, ɛɛ, wɔn you were mfom.
acting as the agent of the family. Okay. Na sɛ ebi nsii da sɛ obi dehye awu, na dɔktafoɔ kɔbɔ ne lawyers amaneɛ. Daabi, wɔn bɛhwehwɛ sɛ bio, yɛn koraa yɛtutuu kwan kɔ Britain ne ade, me ne Arletta ni bɔ ebi da, ne room deɛ, me nso me room deɛ, ɛna ɔwu daa ne mpa so. Ɛno koraa yɛ notify police no, wɔn scrolli n'ayi, ne phone no, ɛhwɛeɛ ara hu relevant members of the family ansa na yɛreyɛ announcement. Nti sɛ obi de hyeɛ wu a, there's no way sɛ doctors bɛtumi aka akyerɛ wiase. Ɛna Lawyers nso ntumi nka. Anytime bi a wobɛhu saa ba abɔnten no, na kyerɛ sɛ directly by the family or with the permission of the family. Nti once you are acting on their permission, it means you are acting as their agent. Okay. So it is like the family speaking. Okay. Nti. Mepɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ adeɛ bi nkakra wɔ hanom sɛ. Mate. Eh, ɛberɛ nti ebi wɔ a mɛmi apiapia akɔ anim nkakrankra. So berɛ a mekaa sɛ eh, wɔn set up issues no, wobɛɛ mu kaa sɛ daabi. Lawyer ɛyɛ injunction mmom na wɔkɔyɛ. Daabi. Eh so ɛbena da no ɛna ɔmo kɔ yɛɛ injunction no. Ae yɛ bɔ gu yɛ. Ɛna ɔmo bɔ gu yɛ.
Ɛnora fie no deɛ they went to set out the issues ɛno ɛna ɛkɔɔ so ɛnora so ɛbena da no was the injunction but ɛnora deɛ pɛ nea eh alɔyafoɔ no maa yɛ nyaa nteɛ no sɛ they went to set out the issues nti for instance ebi te sɛ ebia nsɛm bi te sɛ ehm wɔreka, defendant no anaa memfa no sɛ respondent, wɔreka biribi te sɛ wɔnim sɛ Akosua Asewa wɔ ha yi, wɔde ne nsa de akɔ akɔ akɔma abusua, nti wɔsrɛ kɔɔto no sɛ, sɛ obi yɛ saa a, still a onipa ko no ɔyɛ ayiri anaa? Ɛɛ, wɔkaa biribi te sɛ Akosua Asewa wɔ hɔ yi, wɔgyaa Lumba hɔnom sei, ɛɛ, wɔmisi word no abandon, Ɛma ɛyɛ plaintiff lawyer nso baa mu koraa ba bɛkaa sɛ daabi o, wontumi nka saa, ɛnyɛ ɛyɛ abandon. But still na akɔyɛ sɛ ebia wɔn gyina biribi a wɔnkɔ so. Okay, well, bere a Akosua Asɛwaa gya ɛyɛ Lumba hɔnom sei no, na wɔno Lumba bɛpie Ghana hanom sei no, court no nhwɛ na wɔmmisa anaa wɔma wɔnya nteaseɛ sɛ, sɛ ɔbaa ne barima ebia wɔn ntam tete saa a, Yɛbɛtumi aka sɛ still ara wɔyɛ awaafo anaa? Ɛɛm, again, wɔbisa nsɛm bi sɛ, court no mmoa na wɔn ɛn, Akosua sɛ wɔntumi nkyerɛ, wɔnkyerɛ sɛ deɛ bɛn paa pɔtee, nneɛma ne nneɛma, because sɛ ebia woyɛ ɔyere a, ɔyere biara wɔ asɛdeɛ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ te sɛ nea ebia barima nso wɔ asɛdeɛ a ɔyɛ. Na deɛ bɛn nneɛma, duties bɛn anaa responsibilities bɛn na ebia ɔpɛ fa wɔn yɛ a ɛkyerɛ sɛ still ara Wɔno akosua sɛ waa no wɔyɛ ɛɛ wɔ yere ɛɛm ɛna wɔn rebisa sɛ kɔɔto no nso mmoa na wɔn mmisa sɛ mumisa akosua sɛ waa sɛ wɔ baa foforɔ ɛne wo kun awo nkɔdaa nko ara baako mmienu mmiɛnsa nnan enum nsia a wate wahu na wote hɔnom saa ara na sɛ wo nipaako no ne wo kunu awo yɛ nsia a, kɔɔto no mmisa Akosua Asɛewaa, ɛba no saa, ɛba no sɛn na ɛtumi kɔba no saa no. Again, wɔrebisa sɛ wɔsrɛ kɔɔto no sɛ wɔnhwɛ na wɔntumi nkyerɛkyerɛ mu ma wɔn sɛ nea Akɔso a sɛ w'ayɛ ne nyinaa no still a wɔbɛtumi afrɛ no anaa nea akɔ so no nyinaa no wɔbɛtumi afrɛ no sɛ ɔyere anaa. For instance, bɛyɛ fifteen years, mfeɛ bɛyɛ du num ne akyire a Akɔso Asɛwa ne Lumma wɔn ntenaa faako nti wɔn srɛ kɔɔto no sɛ sɛ obi frɛ ne ho ɔyere, obi hu obi sɛ ebi a ɔyɛ okunu na sɛ bɛyɛ mfeɛ bɛyɛ du num ne akyire na sɛ ebi a montumi ntenaeɛ a Still aa no wotumi frɛ wo ho sɛ woyɛ ɔyere anaa? Court no mmoa wɔn na wɔn ntumi hu ɛyɛ saa adeɛ no. Wɔn san nso srɛ court no nti ebia your na ɛɛ fifteen years na ɛyɛ Akosua Serwa wɔne Lumba wɔn ntenaeɛ mfie bɛyɛ du nson nso a ebia ɔno Akosua Serwa no wɔne Lumba tenaeɛ agyapadeɛ a ebia wɔn mmienu ɛɛ wɔn nyaaeɛ no Court no mmoa kwan a ɔbɛfa so a ebia ɛɛ because Akosua Asɛwaa te Germany ɛɛ wɔn firi sɛ ɛɛ agyapadeɛ no bebree wɔ hɔnom sin a ɔno koraa akɔ akɔdi ne nsam wɔ hɔnom sei ɛna ɛyɛ Akosua Asɛwaa nso alɔyafoɔ biem wɔn bɛka akyerɛ court no sɛ ah daabi o Akosua Asɛwaa ɛɛ agyapadeɛ no bebree koraa ne nneɛma no bi a wɔde Lumba ayɛ no wɔn kɔgye ɛyɛ bosea a wɔn wɔ ɛyɛ nnyinasoɔ anaa evidence wɔn betumi de akyerɛ sɛ well Saa agyapadeɛ wei a yɛyɛɛ no, bosea wei na yɛde kɔyɛeɛ. Ɛgee no wɔsan baeɛ sɛ court no mmoa na saa agyapadeɛ no a anka Akusu Asɛwa ne Lumba ne ɔbaa yi wɔanya no nyinaa no wɔnkyɛ. Wɔbisaa ɛyɛ court no. Wɔsan nso bisaa court no sɛ court no mmoa mmisa sɛ Akusu Asɛwa de ɛyɛ marriage certificate bi aba Saa marriage certificate no a ɔde aba no koraa no, wɔmmisa. Ayamye ara no, ɛyɛ genuine, ɛyɛ authentic, ɛyɛ original. Court no mmoa na wɔnhwɛ, na wɔmmisa ɛyɛ Akosua Asɛwa ɛyɛ saa asɛm no. Ɛɛm, wɔdaa so kɔɔ so ara bisaa sɛ, ɛɛm, indicate the divorce, indicate, okay. Saa Akosua Asɛwa ne ɛyɛ Lumba. Nneɛma a ɛkɔ so because ɛberɛ bi wɔn saa krataa Akosua Asɛwaa de bɛtoo dwa sɛ oo ɛyɛ ɛɛ me initiate proceedings against you, divorce proceedings, agyapadeɛ a yɛnya yɛnkyɛ ɛne nea ɛkeka ka ho no, wɔn srɛ sɛ sɛ obi yɛ saa a na sɛ ɛno akyi koraa wɔsan nso koraa de nsa de kɔhu abusuafoɔ a na sɛ onipa ko no n'adwene mu deɛ na kyerɛ sɛ awadeɛ no ɛgu ara no saa, kɔɔto no mmoa Na saa asɛm a wɔbisae sɛ, Sɛ ɛnyɛ nokore anaa? Na me bɔne tɔfa no a mede asi no, ne nyinaa kɔwieeɛ no, ɛna kɔɔto no nso bɛkasaeɛ. Kɔɔto no sɛ, Daabi, ɛɛ, seesei asɛm a aba abɛpue n'anim no, ɛnyɛ agyapadeɛ ho nsɛm na yɛreba abɛka. Ɛyɛ hwan na ɛyɛ ɔyere, ɛho asɛm na wɔba abɛka. Enti agyapadeɛ ho nsɛm no deɛ, wɔmmrɛ osukoto mfa nkɔto baabi. Yɛnka ɛyɛ awadeɛ no Ɛno na yɛba abɛtena ase, yɛba abɛka ho asɛm. Enti wɔwiee saa na kɔɔto sɛ, Okay, well, monkɔ fie na November ne bosome ne da a ɛtɔ so a ɛyɛ dumienu, mommra na yɛnyɛ CMC, nea lɔyafoɔ, kɔɔtofoɔ, mo mmerɛ mu yi mofrɛ no Case Management Conference yi, na mommɛtena ase. So Case Management Conference no akyerɛ sɛ Nea makeka kakra yi ne Case Management Conference, ɛno yɛ dɛn paa eh, Owura Notch Frimpong? Mpakyɛw, nea wakeka no, yɛfrɛ no yɛfrɛ no sɛ application for directions. Okay. Application for directions, plaintiff no, ɔbɛka ne nsɛm. Mhm. Nipa a ɔde case no kɔɔ court a ɛyɛ eh, Akosua Asɛw, ɔno ne plaintiff. Yeah. Nti definitely ɔbɛ insist sɛ ɔyɛ ɛyere. Mhm. Ɔbɛ insist sɛ awareɛ no ɛnguiɛ. Yeah. Ɔbɛ insist sɛ Lumba ɛwu no, na bi a ɔne no wɔ nnoɔma bi a ɛkyerɛ sɛ ne kunu ɛno no nti obi a wobɛkasa awareɛ no agu biara no ɛnyɛ nokorɛ ɛna definitely abusua panin no nso ne deɛ no ne na wɔredi no tenteenten no sɛ ɔnyɛ ɛyere ɛbia ɛɛ ɛwɔ application for direction stage no ɛno na obiara de ne issues deɛ ɛba nti issues no na wakeka no na afei Kɔɔto no bɛhwɛ mu nea ɛfata sɛ yɛde yɛ adwuma ne nea ɛfata sɛ yɛmfa nyɛ adwuma. Baabi a me m'adwene yɛ me naa no ne nea judge no annye antumi sɛ agyapadeɛ nka ho no because if you are talking about hwan na ɛyɛ surviving spouse of Daddy Lumba a, it goes with a certain status. Sɛ. Woahu sɛ mmara di adanseɛ sɛ Lumba waree Akosua Asɛewa at a certain point in his life. Nti sɛ ɔwaree no at a certain point in his life na sɛ wode case no akɔ court sɛ at the time na Lumba wui no na ɔyɛ yere anaasɛ ɔnyɛ yere a, necessarily it would also involve properties a wɔn nyaeɛ during the pendency of the marriage, wo yi firi mu a ɛnyɛ yie. Nti sɛ judge no yi firi mu a, yɛbɛka asɛm no ara aba abɛsi so, ɛbɛba mu. Assuming sɛ, hwɛ o, okay, ma menkyerɛ mu yie sɛ, ordinance marriage, maame no sɛ ɛyɛ ordinance marriage, ordinance no, ɛno na Ghana yɛka no sɛ wedding anaa pɔpee pɔpee no, ɛno no, Sɛ wopɛ sɛ wogu na woyɛ ho biribiara nyɛ yie gye sɛ wode akɔ court. Court nko ara na yɛgu no. Ha, nti Lumba yere no repa akyerɛ sɛ no matter the length of time a ɛde separation no baeɛ, mmara no se ɛsɛ sɛ yɛgu no court. Lumba nkɔguu awareɛ no wɔ court. Ɛna wode nsa kɔeɛ no nkyerɛ sɛ yɛagu no. Nti ɔno deɛ ɔda so yɛ ɛyere. Sɛ court hwehwɛ mu na ɔhu sɛ yes awareɛ no ɛyɛ true sɛ mo wareeɛ, afei nso ɛyɛ true sɛ yɛnwuu no, sɛ ɛba sɛ yɛnwuu no deɛ a, necessarily no ɔno na ɔbɛyɛ kunu a yɛyɛ ayie no wie koraa a, later yɛbɛ recognise no sɛ ɔyɛ widow. Number two, sɛ awareɛ no nso nwui a, it means sɛ from day one a ɔwaree Lumba no, property biara ba wɔn ntam kɔsi Tam owui twenty twenty five no ɛyɛ part of awareɛ no nhyehyɛɛ nti ɔbaa no sɛ lumba yɛ will anaasɛ biribi saa yɛka property asɛm a ɔno nko ara na yira a yɛbɔbɔ ne din wɔ property no mu nti ɛhɔ kakra no sɛ judge no yi property firi mu a me ne no nyɛ adwene second sɛ judge no nso kɔ kɔ hunu asɛm ne sɛ ade biara a yɛyɛ wɔ mmara mu no we talk about the intention of a person na yɛn a yɛ yɛwɔ Ghana no just as Nigeria just as all the countries a ɛwɔ wiase yɛ use English as our language based on British colonialism no yɛ law no yɛfrɛ no common law yɛ law no din no no ɛna wɔn a wɔn firi other countries no like Br eh, France ne Germany mu ne ade wɔn law no yɛfrɛ no civil law na yɛn wɔn deɛ no law no yɛatwerɛ ne nyinaa de agu hɔ Enti ade biara a wohwehwɛ biara yɛ ready kyerɛ wo a, ɛno ara no that's the end because wɔn mu law no nyinaa yɛatwerɛ. Ɛna yɛn a yɛka English no yɛ law yɛfrɛ no common law no, yɛ law no yɛfrɛ no judge made laws or precedent. Nea yɛatwerɛ nyinaa a wonim sɛ yɛatwerɛ te sɛ nea ɛwɔ marriage ordinance no mu no a yɛatwerɛ a ɛwɔ yɛn yɛ mmera no mu sɛ wontumi nnyae awareɛ gye sɛ court na agu no no mepatwɔ yɛatwerɛ na ɛwɔ mu sɛ yɛatwerɛ deɛ yɛ deɛ no yɛ judge made laws nti gye sɛ wode kɔ court na court no tie mo mmienu asɛm na court no after listening to you no would now come to the conclusion sɛ oh ampa ɛwɔ mu sɛ yɛatwerɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ divorce a gye sɛ wode ba court and indeed Nnɛ case no aba nti nnɛ na magu no nti date sei magu no. On the other hand Lumba yere amfa case biara ankɔpie court, Lumba nso amfa case biara ankɔpie court nti court asɛm no yɛfrɛ no sɛ awareɛ no ɛnguiɛ. Sɛ judge no mmiee n'ano nkaeɛ a, nea ɛwɔ law no mu no in the English speaking world no it's not law. Because yɛnyɛ law no as opposed to civil law na yɛatwerɛ na ɛno na judge no bɛ readi akyerɛ wo no nti asɛm wei si Ivory Coast a nka yɛaka awie. Lumba ne ne yere nkɔgyina court biara ngu awareɛ nti nka that day no ara yɛaka awie. On the other hand because sɛ asi wɔ English speaking country such as Ghana no judge no bɛtie mo mmienu mo asɛm na wabisa wo adwene korɔ a ɛwɔ wo tiri mu a nti wode nsa no de kɔeɛ. Ɛno yɛ first one. Number two, adwen koro a ɛwɔ wo tiri mu a wo tena Germany for so long a time a wandwɛn ne wo kunu. Number three, adwen koro a ɛwɔ wo tiri mu a wo nim sɛ ordinance marriage court nko ara na yɛgu no na wankɔ ankɔ gu no wɔ court. And then number four, adwen bɛn na afei deɛ aba wo tiri mu a wo te wo baabi no after 2025 wo tee sɛ Lumba awu na afei deɛ waba Ghana Wo bae a wo ba abɛyɛ widow nti no under yɛn yɛ system no obi a ɔbɛyɛ argument biara sɛ marriage ɛyɛ ordinance marriage gye sɛ court nko ara na yɛgu no no is right at the same time sɛ wo gyina so de yɛ argument sɛ Akosua sɛ wa mfa case biara mfa nkɔ court nti na awareɛ no da so yɛ awareɛ a Ɛyɛ wrong ɛkyerɛ sɛ yɛn beyond nea yatwerɛ no judge no de adeɛ bi a ɛkyerɛ sɛ good conscience ɛne common sense nyinaa bɛka ho na ɔde ahwɛ adwene a ɛwɔ wo tirim na ɔde a interprete nea yatwerɛ de ato hɔ no ɛyɛ very simple. Ah so eeh sɛnea wosi kyerɛ mu yi mmara no atwerɛ black and white there is only one. And I think sɛ mo ka no so o, kyerɛ sɛ ɛne sɛ ɛɛm ɛkrakyefo awadeɛ, marriage by ordinance, obiara ntumi ngu no gye sɛ kɔɔto pɛ. Ɛna ɛbɛtumi agu no. Nti wontumi nka sɛ okay me meyɛ abusuapanyin mede m'ano aka ɛɛ megu asomasiwei ne asomasiwei awadeɛ, kɔɔto nnye ntom Kyesɛ wakɔ tena judge anim na judge egu awadeɛ no saa na. Sure sure. Wow.
Na mmom me me kaeɛ no nso me me ka asɛm bi de sɔɔ so. Ahaa ɛhɔ na ɛhɔ ɛhɔ na hɛn. Ɛhɔ sɛ wo te aseɛ yie sɛ. Wose intention no.
Adwene da biara no yɛhwɛ nnipa adwene. Wo te aseɛ. Bia wo yɛ sɔfo wo preachi. Obiara nim sɛ Ghana ha sɛ yɛpɛ nnipa akɔ heaven a thirty three million people wo na wo bɛdi kan. Na midnight yɛhuu wɔ bank of Ghana anim hɔ. a wokuta bunch of keys, wohwɛ ha hwɛ ha na woatrae baako anyɛ yie, na woahwɛ ha hwɛ ha woatrae baako anyɛ yie. Wohwɛ a yɛn a yɛaka no yɛbɛdwen sɛ adwen bɛn na ɛwɔ wo tirim? Worebɛbɔ korɔ no. I hope you understand. Nti yɛn a yɛwɔ English speaking world no, nea mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, da biara yɛhwɛ nnoɔma a woayɛ na yɛde agyagye wo Na ɛno na yɛde ka law no ho ma law no nyini, yɛn yɛ mmara no nyini. Whereas sɛ sɛnea makyerɛ mu no, sɛ ɛyɛ Ivory Coast or any English eh, French speaking country ɛna asɛm wei esii yɛ a, nka yɛaka awie. Adɛn nti na nka yɛaka awie? Mmara no se ɔb eh, ɔbaa a yɛayɛ, yɛaware wo wɔ. eh, mmara mu a ɛyɛ ordinance no, kɔɔto nko ara na yɛbɛtumi agu awareɛ no. Nti Frenchfoɔ mmara no, yɛatwerɛ de ato hɔ sɛ kɔɔto nko ara na yɛhwɛ yɛkɔ kɔgu no. Mm. Na meka de asɔ so sɛ woba English speaking world no mm -hmm. a yɛ law, yɛ mmara yɛfɛ no common law no a, mm -hmm. yɛn yɛ deɛ no judge ɛfɛ eh, no sɛ mmara no yɛatwerɛ alright, yɛatwerɛ awie no, kɔɔto no ɛsɛ otie Nsɛm a ɛbɛfiri mo mmienu anom aba, na ɔno de agyina so aka sɛ, Nea yɛatwerɛ no, memfa nyɛ adwuma anaa sɛ, mma memfa nyɛ adwuma. Okay.
Nti yet the difference between the two, ɛno nti na seesei ɛyɛ difficult to tell who will win the case. Na ɛyɛ Ivory Coast anaa France anaa Germany anaa Russia, nka asɛm no yɛaka awie. Okay. Because yɛatwerɛ sɛ court nko ara na yɛgu no. Okay. Mmerɛ mu nso, Akosua sɛ wɔamfa case biara nkɔ court. English speaking world no, Beyond nea yɛatwerɛ no, gyɛɛgye no bɛbisa wo question sɛ, Adwene bɛn na ɛbaa wo tirim a wode papa no nsa no kɔmaa no? Number two, wode nsa de kɔ wiee no, anammɔn bɛn biom na woatu biom? Because sɛ wo desert wo kunu for a very long time a, kyerɛ sɛ there is an intention of separation. Intention of separation no lead to divorce. Ebiem, wo ne bɛɛma te. na wohu sɛ bɛɛma no wakɔ akɔfa mpena a, mpena tweɛ nobody can prove it because sɛbi yɛnyɛ no abɔnten ɛne dan mu na to the extent sɛ wotee sɛ ɔdɔ broni abɛtena efie hɔ nyɛ fie efie hɔ no koraa a ɔte no wotumi ɛba because lumba fie sɛ wɔ Germany o sɛ wɔ Ghana o ɛyɛ matrimonial home I hope you understand ɛyɛ matrimonial home that is a home belonging to the wife and the husband ɛna wo wate sɛ mo Ghana matrimonial home no ɔbaa foforɔ bi abɛtena hɔ for years wampɛ amfii na wo san tee ɛbiom next one sɛ afei deɛ awoɔ abam wampɛ amfii awoɔ no nso anyɛ accidental one two three four five sɛnea wo ka yi Six. nti sex nti sɛ sex di a wabrɛ a wo ne wo kunu te na wo dɔ no na ɔfa wakyi kɔyɛ bɔne a wode no kɔ court for bigamy. Bigham yɛbɛtwe no so sɛ wakɔbɔ adwaman. On the other hand no, bigamy na wayɛ no ɛhaw ara to the extent sɛ wontumi nware no a, ɛnyɛ bigamy bio because bigamy deɛ ɔbɛsan abɛware wo na mmom wode no bɛkɔ court for adultery na wagyina so agyae awareɛ no. Mepakyɛw, Akosua Serwaa, bi a na record biara nni hɔ sɛ ɔde Lumba akɔ court for bigamy. Ɛnna rekɔd biara nso nni hɔ sɛ ɔtee sɛ Kosi Asɛewa Adwoa Buroni abɛtena ɔdɔ buroni abɛtena fie hɔ no, ɔne no bɛko ntɔkwaw bɛpamoo no. These are incidents a woyɛ a na ɛde kyerɛ sɛ woyɛ ɛyere. Sɛ obi abɛtena wo kunu fie na wo ne no akɔko ntɔkwa na woapam no, asesa ne nnoɔma ato agu abɔnten, this is the only one thing a Only, yɛfrɛ no sɛ legal wife, ɛbɛtumi ayɛ. Saa nnoɔma no a wanyɛ no nyinaa no, judge no bɛtumi agyina so de aka akyerɛ. Sɛ ɛkɔba sɛ wanyɛ biribi saa a. Very good, woaka no yie paa. Ɛkɔba sɛ wanyɛ biribi saa a, saa anammɔn no wantu a, coupled with the fact sɛ The marriage was contracted in Germany, na wo wo te Germany, nti firi wo fie de kɔ kɔɔto no, bi koraa ɛnnuru one kilomita, woankogu awareɛ no wɔ hɔ. On the other hand, wotumi twerɛ lɛta from ɛkwan tenten no bɛ wɔn ne lumba, na tiatiaa no a wokɔ akɔgu no no woanyɛ. So it means sɛ, pɛ na na wompɛ wo ho asɛm sɛ wobɛtu anamɔn akɔgu no, but substantially, in spirit no, woadwene yɛ wo sɛ awareɛ no ɛnni hɔ biom. because of your your your your conduct because ɛka yɛ mmera no ho sɛ ɛwɔ ade bi ɛfɛ no delay defeats equity mm. sɛ wonim delay yeah. wo delay a yeah. na wonim defeat yeah. na wonim equity equity means ade a ɛyɛ papa a ɛkɔ ma equity does not favour the indolent But the vigilant. Yeah. Wokyɛ sɛ equity aids the vigilant and yeah. not the indolent. Sure. Nti sɛ wo nim mmerɛ wei adɛn na wobisabisa m saa question.
nti nti nti aduasɛwa no akosuasɛwa no ɔno ne lɔyafoɔ no ɛnfa saa nneɛma nyinaa mbom na wɔn nhwɛ the conduct of it nti na mekasa bi a ne ma conclude sɛ Ɛ, akyea na emuiɛ. Dɛn na ɛyɛ fɛ paa sɛ Akosua sɛ wabɛkae sɛ ne mma a wawo wɔn no, wɔn nuanom Darrett ne Lumba mma. Na adeɛ a ɛ, Nyame ayɛ a ɛyɛ nwanwa paa no ɛne sɛ, wobɛhu sɛ Akosua sɛ wa ne mma no, ebi sɛ Lumba no mma paa a wobɛka sɛ wɔn yɛ twins, saa na Nyame yɛɛ no. Ɛna wobɛhu sɛ Akosua sɛ wa ne mma no, Ebi wom a ɔmpɛ ne nuanom no asɛm na mmom Lumba mma. Ɔmpɛ ne maame mma no asɛm, Lumba mma no bi na ɔpɛ. Nti because of this blood no a aba bounding on together no, dɛn na ɛfɛ sɛ wobɛkɔ akɔhu abusua panin no na asɛm wei moayi afiri court aba fie na moaba abɛka? Because court no mode ano na ɛka ɛna fie nso mode ano bɛka na mmom. Court deɛ no ɛyɛ nni biribiaa yɛfɛ no win win situation wɔ court. Court yɛ litigation and litigation gives rise to win lose ɛna win lose situation no ɛde dɛn na ɛba aniberɛ. Ɛbɛba atoa so akɔduru supreme court na sɛbe sɛbe mprɛ aduasa. Lawyer ni deɛ da biaa wa charge ɔbɛgye ne sika because yɛn bosome so aban ntua yɛ ka nti ɔbɛgye ne sika nti wo ara na wanya asɛm no Wowɔ tumi sɛ wopɛ sɛ yɛsiesie asɛm no wɔ fie, nanso deɛ kɔɔto promotu ADR, Alternative Dispute Resolution, na woanhwɛ yie na wokɔdi ɛfɔ wɔ kɔɔto a, afei deɛ wokɔ abusuapanin hɔ a, ɔmfi wo. Obiara nso mfi wo. Wo kora no nso ɔmfi wo. Na saa mmerɛ no a ɛyɛ fifty fifty yi, ɛno na wokɔ a wɔbɛtie w'asɛm. Sɛ time a wɔpɛ injunction no, me ba bɛkaa sɛ, Kɔɔto biara nni hɔ a wɔbɛtumi de injunction de ato obi ne funu so. Abusuapanin a wayɛ ready a ɔsɛ ɔkɔ akɔsie ne dehyeɛ, ɛyɛ dɛn na court de injunction de ato? Gye sɛ abusuafoɔ mmienu na ɛko wɔ body no ho, na yere a sɛbi adeɛ a wobɛdi no wadi awie, nipa no wawu adeɛ no awu, wɔde rekɔ asamando na wosan nso di akyire no, ɛsɛ sɛ yɛmmra no. Ɛyere no, nyɛ ɔno nko ara o, Ɛɛ Lumba sista nso taa n'akyi. Me pa kyerɛ sɛ Lumba sista no ɔnyɛ abusua panin. Okay. Lumba sista, abusua panin wɔ tumi wɔ mmara mu paa. Head of family. Okay. Sɛ wo si, sɛ Lumba.